Көҥүл куйаарга баар кэпсэтиилэр бу Елена Кондакова уонна Лидия Баишева тус бэйэлэрин санаалара уонна көрүүлэрэ буолаллар. Дорооболорун күндү көрөөччүлэр уонна истээччилэр, эһиги Көҥүл куйаар сахалыы подкастка кирдигит. Мин аатым Лидия Баишева, бу Елена Кондакова. Дорооболоро. Манна билэргэ курдук биһиги хас да эфирдары таһардыбыт, бу олоххо буолар араас түгэннэри киһини долгутар, ардыгар аймыыр даҕаны ол түгэннэри туһунан кэпсэтэбит, ырытабыт, уонна биһиги көрөөччүлэрбит эһиги ыйытыыларгытыгар наһаа махтанабыт, биһигини ити өрө көтөҕөр уонна арааһынай ырытыыга, тугу эрэ тиэмэлэри дириҥник киирэн ырытыһарга, киһини көрөргө биһиэхэ күүс-көмө буолаҕыт диэммит ити ис махталбытын тириэрдэбит эһиэхэ онуттан эмиэ бу э, кэлин эфирдары эмиэ таһааран иһиэхпит онон биири да көтүппэт гына баһаалыста этимиэ чураанчыгы баттаарын подпискаланы она санааҕытын комментарийга уһуруйаргытын умнумаҥ онон чэ бу ыйытыыларбытыгар э, эмиэ бүгүн эфирбыт хоруйдааһын буолар ыйытыыларга хоруйдааһын онон бу көрсүбүтчэ еленалыын эмиэ бүгүн сэргэһии сэһэргэһэн эһиэхэ көрөөччүлэрбитигэр сэҥээрээччилэрбитигэр араас эмиэ толкуйу тириэрдэр гына бүгүн кэпсэтээри гынныбыт сөп онончо бу мантан хаалыахха биһиги бу үөрэхпит вниматрици даҕаны көҥүл куйаар даҕаны олоҕу били киэҥник көрөр диэбиттии ол иһин уруккуну даҕаны бу урукку олоҕу билиҥҥи буола турар уонна буолуохтааҕы бартын киэм биир кэлиминэн көрө үөрэниэххэ диэн бу сирдээҕи олоҕунан Похолобур Милидия Баишева, нана бу кэрчигере көрөбүн диэн буобакка биһигими урку олоҕу көрөр. Ол туһунан үөрөхпүт онон үксэ ол туһунан болар былаадия информацията онно бар. Онон маннык ыйыты кэлэр. Төһө бириэми буола-буола киһи саҥаттан төрүүрүй диэн дьон сэҥээрэн ыйытар. ити били биир туох оконунан барбат арааһынай дии били ааспыкка эмиэ били салтанаатын кеново үйэлэргэ харан хаалла быһалаах диэбитим онно бүгүн ити ассырдыттан хаста матрица көрдүбүт эми аны биир киһи сөхтөрдө ди аһары бу икки үйэ тухары тәрәбе хайжама кэлбит ди такки булах сүүс бүйон сыл курдук почти икки үйэҕэ тиийбэккэ оччо харан турбут онно кэлбит диэни ол иһин сорох дьон бу бион сылда буолан кэлиэхтэрин син сорохтор ити итинник өр кэлбэтэх киһи аҕыйах редко түбэһэр ол тохтото хадаачалар улахан бай онна кармалара били этечим ди ыарахан уна чэпчики диэн куһааны чүй диэн хуох Аһары ыар ханкаармалаах эмиэ өйүн-төйүн антах үөһэҥҥэ тоха саалана сыланна саалынан бириэмэтэ кэллэ ол гынан баран урукку олоҕор уруккулара дьубда эми хадаачат үрдүк баайда наһэлбек хорумньу таарыы эми баар болон ол хорумньуларын бартын биир биир саалан өйдөөн бу хаҥа программа оҥостон кэлэригэр эми хадаачат үрдүк үрдүк онно ты били көрөөччүбүтти саха сиригер Роза Люксембург да Саха сиригэр төрөөн эти били биллэр көстөр биллэр көстөр дьоннор онна били Гитлер хаҕана бу хэрии хаҕана урукку хэрии хаҕана эмиэ төрүү олорох жубут дьоннор тоҕо эрэ ха хаһиригер ньурба бүлүү бөлөх диэки эргиллэн кэлбиттэр ол инти хороҕор маннык туохтар тахсаллар дии бу биһи сахалар арийскай хааннаахпыт аристар төрдүлэрэ буолабыт диэбит курдук на самом деле генетический хаама буолбакка бу өйбүт санаабыт таһымынан урукку олороһоджубут уна урукку идеологиябытын соһоджер булукпут син ол иһин олоро биһи сахалар билиҥҥи олохпутугар национальный вопрос олохко төгүөхтахпыт аха тоҕо диэтэргэ биһи төһөнөн национальный вопроска тоҕобут уруккубутун эменник фашизм тугун хоҕус эми хөргүтэн таһарыхпытын син Набор биһи уратыбыт биһи олус уратыбыт биһи именно бу арийскай диэн эти тыл туохоҕус опасный хоҕус киһи сэрхачыйар да киһи сэрхачыйар онна оттон билигин биһи бу кыра хором курдук ыддьарбыт наборутукка мүскөл курдук аха били аһары высокомерияҕа үрдүк улахан сыыга тахсыбаккына эб аны би ону маны хөргүтэн аҕалааҕала итин үтүктэритинэ би ол урукку олохпутун кытта хибэспит өйбүт уһугуннаран таһаарар буллаҕына итини би үтүөҕэ тардыыга билиҥҥи үйэҕэ киһи национальный вопроһунан киэҥ туттубат туга тоҕо диэтэргэ бары буккуһан баһадьабыт олох ыраас сахабын диир ыраас даже ырасчычымын диир киһи аҕыйах болу Эб ыраас нууччабын диэн эми аҕыйах киһи диэн сис бырыһыан диэн этэ сис бырыһыан ол хайдах да буолбат ол иһин билигин ити слабое звенобут ол иһин ити интен олоҕура хәрилер тахсаллар ити дьиҥ былыр өс эти наһада былыр буолбата бу даже тоҕуоналлар даахта ди

били кэтэн көрбөт даҕаны олин ити чарааһынан олох тугунан пропаганда бөҕө барар национальный вопрос бу тугар көмүскэммитэ була тохтаабыта буола дии кэнникке куттал баҕай улахан жалқаан тахсаргар көстүбэтинэн олох влияние бара турар

бу бууса оҥоһулларын курдук эфир барыта бэйэтэ бэйэтигэр эбиискэ булар ол иһин ханнык эрэ эфиры биир икки эфир истэн баран быһааран ыылар туох эмиэ хатаммат барытын дириҥин көрө гына эфирдарбытын барытын сиһилии көрөөрү истээриҥ ол иһин холобура бу ыйытыыларга ыйытыыларга хоруйдааһыҥҥа эмиэ билин ким эрэ быстах көрөөһүнүгэр эмиэ туох диэн каша

Ити ыйытыыга киһи хайдах төһө элбэхтэ эргиллэн кэлэрэ эмиэ бэйэтиттэн тутулуктаах туох ыллаах орохтоох туох өйдөбүллээх барбыта. Ити бүгүн эмиэ көрбүппүтчү осознанно өлбүттэр дуу, осознанно оһох өлбүттэр дуу. Оны ити аха. Туох туох өйдөбүл кэмсиниилээх кэмсиниилээх ту тугу көннөрө бу манна чахчалҕаһабытын диэн эми покаяннай душа барбыт диэн. Покаяниялаах ту бу чахчы мин алгаам бу итини көннөрө көннөрүөм аныска кэлибер диэн чахчы олох

Вообще бу оҕо кута бу бу иэһигэр өлбүт эбэтэр бу төрөөн баран бу биир сааһыгар түргэн эргиллэн кэлиэхтээхтэр ол күнэ бу баар хаалбыт ийэ ыытыахтаах хаалбыт дьон ыытыахтаахтар наһаа аһара элбэхтик уһуннук ытаан ытаан соҥоон буолбакка үрэхтэрин бааһын аһардына бу олох онно өлүү биир биир гэһиэтиэһин ыдьалар оны өйдүөх канаада бұны өлүү эрэ өлүү диэн буолбатах өлүү эбэһэт олоҕу салгыы диэн курдук онно то ити тоҕо киһи эргиллэн кэлэ турарыйа то биһи эмиэ били эргиллэн кэлбэт буолаһатыыр гына таҥараҕа чугас булуохтаахпыт таҥараҕа чугаһыырга биһи им биир уһун да уһун үлэ ааһабыт Хэ бу именно бу хибилигин таҥараны анаатахпытына таҥараҕа тахсан кэлбэппитэ таҥара биһиэхэ бэйэтэ эмиэ раз биһит истибэт тоҕо көмөлөһөөччүлэрэ бастаан онна ирдэбил экзамен курдук ааһабыт чахчы таҥараҕа тэҕэйэбит тэҕэйи эрэнэбит туди тургутуулары онно ти итэҕэйии диэн тылга киирдэххэ аска нуччал еттэхэ я верю в бога или я верю богу диэн ди холобура я верю в бога диэн мин итэҕэйэбин таҥараҕа диэн таҥара баарын туһугар диэн ди итэҕэл үөскэтэр онтон мин эрэнэбин таҥараҕа мин эрэнэбин болохпор мин эрэнэбин бэйэм таҥараны кытта таҥара оҕото буолар барым дии кутукти ити атын ити эрэл Улаатым мин билэбин уонна эрэнэбин. Билэбин уонна эрэнэбин. Билии баар буолар хаама сырдык. Ди, аха, олен билии, билинэбин эрэнэ билиэр эрэл биэрэр. Аха, отто билиите тебе итэҕэл көрдөһүн. Докажите мне, что есть Бог. Я, чтобы я поверил в Бога дин. Не поверил Богу ди, а поверил в Бога дин. Нар итинне итэҕэл көрдөһүн ирдебил. үгүс кэтэр кытык араас тугу өйдөөн көрбүккүн диэти тылга бу предлог уонна окончаниета ди бу икки көрүҥ онтон биирэ дириҥ биирэ туох онно суолтата олориан хаалар ол иһин ити ирдэбил курдук докажите диэн курдук итэҕэлген арда кастабыл көрдөһөн тура чудо тоңорун көндүрүн күскүтүн үөр туох үөрэхтээххит ити мин эйэхэтэҕэйим эн үөрэххин эттэххинэ мин ити эйэхэтэҕэйим ким эрэ оҕото буоллаххына диэбит курдук ити Итэҕэл барта оннук буолар. Ити суруйбуттар этэ эмиэ биир киһи бу оччоҕуна эһи ол куйаары кэсиир дьоннор хэрии хаһан бүтэрин этин ээ тоҕо бу хүппүт дьоно эмиэ булбакытый мин диэн байсыылар этиге хүппүт дьону буларга анал көрбүтчүлэр баллар үһүс харахтаах дьоннор ааспыкка эмиэ үһүс харах астральный былааны көрөр дьоннор сеп ону ити биллэн турар би үөһэҥҥэ үөһэҥҥэ таһымҥа таҕыстахаллара мээнэх түспэххин. Ити биһи итак ити боппуруостарга эппиэттииргэ били сүктэрии, абааһы өлүү туһунан этэргэ биһи кырытын намтаан биэрэбит. Сеп? Ол ата кэнэн оннукка хөп түбэһэр өйдүүллэрин гына эн эник тириэрдэ хатыы булаайы ыйытыыларга холобур туох чечилэлжет Тоҕо бу оччоҕуна таҥара диир курдук эмиэ даҕаны били уотунан ыраастанын диир курдуучча өйдөммөт хоҕус диэн эмиэ этиилэр баалар диэн. Ата холобурам ити сүктэриилээх дьон туһунан эппиэккэ били уотунан ыраастаныы диэн били үҥүн хүгириин абаалары кытта кэпсэтин диэбэппин ди уот диэн били эмиэ таҥара бээтэ айылҕаны кытта тохтан айылҕа бээтэ ник ыраастанар олен бии бэбит бу

хаҥа религия оҥорон таһар онтон мантан хостаан таһар кимиэхэ эрэ сүгүрүйбүт киһи ити хасары тоҕу сайыы тоҕура аллук маас тоҕура тоҕура диидибитти хайтинное язычество диннэх язычество буолбатах Ити туһунан өссө билин кэпсэтиэхпит сеп, итинне ыйытыылар ити туһунан бааллар. Оны бу урукку олох туһунан көсті олар болохпытына билигин жоннор бағар хаҥа истеллері болды. Атын терехіне қадақ уруккулаҕы көрүөххэ хөбүй ол очо внимательцы бу мин кэлиэҕим она очо чопчу ким хаһан өлө өлбүппүнүй хаһан ким була дьыппына чопчу билэбин доо диэхтэрин хөп ото уруккулаҕар улуу киһи була чахчы кимин этиэхпитин синсеп онтон улуу буолбатах мен ахан эрэр туох киһи боллаҕына хин би туугуммутуй туохтан өлбүтүй Эте эчээн өлбүт дуу, инбэлиит этэ дуу, доруобай киһи этэ дуу, туох ыллаах оруктаах идеология инниттэн өлбүт дуу, сүрэҕэ били тапталтан хайдан өлбүт дуу, банкрот буолан өлбүт дуу, итини бартын көрөн этиэхпитин син. Ол аата били хаамай төрүөтэ били Первая причината девять кудукти бастаан ити ини көрөр ди. Оттон иккиһэ ол ким буола хаджыбыта бар көстүмүөн хөп информация кэлэн. Оттон именно чахчы ким буола хаджыбыта олох туох кутталлаах, туох өйдөһаналаах киһи этэй диэн. Айықпытын синсеп, онна билиҥ олохқа туох куттал онтон эдже кэлбитин.

Атын дьиҥ билии диэн инник эмиэ сайдан иһиэхтээх буолаары. Сайдан иһэр буоллаҕа. Тохтон хаҕартан хаҕа эмиэ чинчиллээн туох эрэ элбэх информация кэлэр дии. Дьин бэлиэни бэлиэтиир. Олор 19 сыллаах эти информация бастаан кэлэригэр эмиэ кэлиэниннин эмиэ били тургутуу ааһылла дьону кытта сыһыанга диэбит курдук ти бу тэҥ үлэлиир дьомун кытта тургутуулар

таҥнарыы таҥнарыы таҥараҕа биэрии диэбиккэ дуо тэтин эмиэ били сыыһа тылбастыыр сыыһа тылы хайыыр диэбиккит оннуттун хин биир хайдара хөпсүйэн тахсан иһэр таҥнараллар таҥараҕа биэрээри диэбиккит дии дьаны бу эмиэ манык ыйытыы кэлбит сэп урут туох буолуохтааҕын түһээн көрөр этим тоҕо ну буолуой абааһылар киирэллэр дуу диир

Онно ити эппитим курдук, били именно билгэлээһин эрэ буолбута, бу хаһан эрэ ким эрэ сиэми олоппута, бу үс сыл диэн кэрдис бэрилиэм. Ким эрэ ыт дьаарыгымыта, кими хара туора булаарыгымытын, бу уже хиэмэтэ, холобура, маска, а бу били үчү били ботаническая туохтар били хайахтарын инди. Бу яблокаҕа примерно учуйбайтык тохтабыт тохторото примерно хас эрэ э, тонна до хас эрэ яблоко хомуйоххутун син диэн көрүөхтэрин син гласно мётан дьоҥҥо дин сет ол иһин итинне бу яблоня уже яблоня нары турар хас эрэ уже астанары турар диэн ол иһин түүллээһин түүлүнэн көрөөһүн эмиэ бу туох эрэ буолаары турар дии ол иһин анна били түүл көрдөх эбээт кэпсиир буолун диибин хороҕор бу илдик курдук холура миэхэ болумун син эйин түһээтэхпинэ тура диктибай түүл түһээтим лида инник инник диэн кэпсээтэхпинэ лидер хәрэ хачиан тугунер улартан киирэн баран син куттан бахара куттаннахпыта иҥерен кээбит куттанныбыт да бу эппит арыллына ыйыгынныбыт диэбит кудук били туох кудук били уула уула кылырман арыллаллар хиэн кээһэллэр диэбит кудук же обороналаан

Аха. Аны билии бар Ол иһин дьонуттан. киһи холобура куттана-куттана билэ барбакка турдук. Лучше бы наһаа интириэһинэй. Дьэрэ көрүүм эрэ, билиим эрэ дьоно уже аны кэтии олорон уонна һин бир э, наблюдатель буолбакка участник курдук ыһдьыхха наада. Ол аата Бери мин сорунуубун уонна сыһыамын уларытан биэрэбин. Эбиһэтне. Сыһыаммын уонна оруолбун. Аха, эбиһэт биһи оруоллаахпыт. Туоххара холобура ханнык эрэ алгыска до туохара уһуяҥҥа или туоххара

Так, инниктиэте сөп, аһа диэбит курдук трезвой олорор яснознание тух диэбит курдук трезвой диэн хатах болары чопчу диэххэ дуу аха чопчу биле көрө олорор онно бэйэтэ эмиэ оролла олата бэйэтэ орол участник курдук а мин көҥүллээбэппин миэхэ киирэн мин көҥүллээбэм миэхэ дьайарга диэбит курдук же Опять не кыраныссата күстээх эмиэ свобода воли свобода выбора менин ылынабын менин ылыммаппын диэн туора блиһевляпо менин ылыммаппын диэбит куту куттанныбыт олаата биһилынныбыт куттанабыт туох болан тахсары диэбит куту бу хиэмен олоттубут ой бу арбузты тыкваду мен олордан кайсым туох манты менен тахсары оны куттану куттана же кэтиир туох үйлөрдүлы олен ылынабын ылыммаппын диэн эмиэте свобода воли на свобода выбора ди

цепочка куда ми бара турар субурухан бара турар субурухан олен жабу куттал кутталы ыларга билии наада билии эмтиир ол эрэл биэрэр күүс биэрэр билиге куттамаха кииреханада Ол гынан баран били билэмиэт үөрэхэ келен бараннар хороҕор хэрэхэ чиэллерди аһама тоҕо ити кистелең билиини тоҕо биһи билиэхтээх кистелең буолбатах дигине оҕо барыта урукку олоҕун өйдүүр биһи просто куттаммыта ой инник диэмэнник тоҕо инник диэтин тоҕо аньыы инди курдук ти холобура мин караулым эмиэ урукку олоҕун өйдүүрэтэ кыыһым эмиэ өйдүүрэтэ ол иһин кыыспыт холобура ото улахан оҕолор эмиэ аны манна кэпсииллэрин бий онно бэйэбит арычча эдэр буоламмыт каралар хоҕус буоллахпытча өйбүт атыҥҥа сылдьар буоллаа дии ото билиҥ үйэ дьоно билиҥ үйэ эдэр оҕолоро эдэрийэлэр аҕалара биһигин арайдылахтар сeb ол иһин оҕолор манна кэпсииллэрин тохтаан хоро кыыспыт

Кыра уол эмиэ орколоҕун өйдүүр этэ, тугу гыммытын, тугу айбытын, хас бу кырдьан баран өлбүтүн. Ол иһин билигин даҕаны бу аҕаһыгар дылы олох кырдьан бара өлбүт буолан, олох эмээхин курдук, оҕонньор курдук. Аһана детская площадка оонньообот, оҕолор оонньуур оонньууларыгар оонньообот, туора эбэһээт уруксуттуу, уруһуйдуу, туора эмиэ айа-тута сылдьар. Онно наар маннык диэччи мин кырдьан өлөрбүттэн куттанабын диэн. ыарыыттан өлөрбүттэн аакуттан кыыспыт этэ били ол уже алтатыгар албыннаама дьоннор биэстэригэр эрэ лорукколохторун өйдүүллэрин диэби курдук ти ол иһин хороҕор биэстэри били бобо сабаһыртахпын үһүгэр түүрдүр домунан кээйин син урукколоҕум Атын аһы сэҥээрэ кэпсэтэхпит нэһиттэтигэр даҕа өһөр дойдуон син. Аха ол иһин аттаһын биир оҕо туох дьоҕурун интэриэһин урукку олоҕуттан иһин биһалҕыыр. Тоҕо дьэтик урукку олохпут ортук иһиппэтэхпит иһитаатыыбыт. Илебит урукку олохпут аары толор иһиппит сыыспыт алҕаһа буллахпытына бу маннык атыннык туһанабын диэн Ол этим дети матрицаға әбіхәт біле қараңа сырдык әрі болбаққа инструменнар бааллар тугунан туһаныахтаахпытый тугун туох энергиялаах э, да энергия бото туох информация туох инструментнаах кэлбитин аны туохха хайдах туһанан таарабыт эми бэйбит баарын ыылабыт олен холобур эмчит боллохпута биһи э, э, бырас болон эмти барабыт эбетер үйө тухары бухгалтердан бараммыт өлө сыйын бараммыт канныыр эмчит болон келебит тудебит кудук же эбетер оңох тутабыт или оту маһы үйөретен кирен барабыт эми туһунан Олус үчүгэттэн дьоҥҥутугар эдьиҥимтиэ диэммит эрэнэбит. Салҕыы маннык ыйытыбарып. Уруккуну ырытан көрдөххө дьон историятын биирдиилээн улуу дьон уларытар курдук. Тоҕо Хыалай норуот онно айманар, өлөр, сүтэр диэбиттэр. Тоҕо айманар, өлөр, сүтэр диэн эбитэ Улуу дьон биллэн турара лидер диэн дьоннор бааллар. Лидер олох аҕыйах. Э, биир быраһыанда буолбатах 0 хыалай 0-0 Ылы биир быраһыан ан дойдуга норуокка дааны ди. Ол иһин холобура хайдах даҕаны биһи дьону лидерское качество үөрэ таатаатах да иһин би лидер биир иккире болар. Билигин оттон наха үйедигин тура же лидерское качество. Билин лидерское үөрэнеллер үөрэнеллер бағараллар, аны бағарбыттарын иин хуох боллаади. Аны качество урулуба тағыти бу личное качество нахайыннары диэн туһунан. атын лидерское качество диэн олох туһуна лидерское качествоны эмиэ бобуу суох буолуннаада киһине врожденное курдук болар врожденное эрэ вовремя ыһыктымыахханаада ол гынан врожденное лидерское качестволаах киһи хайа хайысхаҕа туттартан тутлуктаах эбэтэр кини сырдыкка бу улуу киһи буоларга дьону сырдыкка тардарга дуу эбэтэр хараҥаҕа дуу бор в законе буола дуу эбэтэр онно атын хараҥаҕа сектаҕа туохха сүгүрүйэ угуйан итдерду дии аха эбэтэр бу кыддык туора сырдыкка саҥаны билиигэ үүнүүгэ сайдыыга туора үтүөҕэ туоххара сонун соҕуска билии сайдыыга тардар сонун эрэ солун сонунду новое короче короче саҥа билии аха ол иһин сонун суол бу хаҥас даже нейроннай ситтэр бу биир эрэ эппитим курдук ыллыгынан биир эрэ суол наһартахтарына сайдыы суох аха били туох шрам эрэ курдук мэйиибитигэр биир уотунан шрам туга хаалар курдук Вот сен сиэбиттире онтон ол рубецтан рубецтар обычно рак буолаллар олен эти рубецтар хаһан эрэ төбөбүтүн охсуллуупу хаан турбута токтаабыт эти өлбүт клеткалар кэлин өлбүт курдуктар кем онно олох бара турар онно раковая клетка онно үөскээн тахсар үлен холобура ракиңин кандыр башы бардым ди чаболлана раковая клетка ити бэйбит клеткалар бэйбит испитигэр үүнэн тахсыбыт Тохтор, эмиэ били эргэҕэ эргэ туула хаҥа олоҕо киллэрбэххэ эргэҕэ эрэ бу. Үскэн, үскэн, үскэн, үскэн саҥаны киллэрбэттэр олох раковые клеткалар. Раковые клетканы эми эргитен аҕалар үс сылан эрэ түбие тугум. То любой ырыгыннык.

өйбүтүн санаабыт улартаатыахха наада өйбүтүн санаабыт бу тоҕо мин бу ырыны бу раковый клеткалар бу тугунан питань сыгына дьылары оны эти эми этээччим дии били генетически бу клеткабытыттан наар өбүгэлэр тохтор куһаҕаннарын кирдерин хостуу хостуубут клетка оны же халгаан тухтаан кирин бара хырдыгы хаха хырдыгы хостуу хин бир хырдыктары ме бааллар Хырдыгы хостан хаңаны биллерхаятакпыта клеткабыт били копируйса гынар уже атын информациялах копируйса гынар. Хырдык информация. Хырдык аха били полностью хаҥа болбатах били хаҥата элбэн били ырас уу кутулларын курдук. Кыра кыра кыра кыра кыра уже клеткабыт хасере бу 3 сыл иһигэр уларыйан тахсар. Наха коло бары теме каждый орган бэйт эмиэ бириэмэлээхтик клетката уларыйар обновляйся гынарыгар ол обновляйся гынар үп санаабыт уларыйар митохондриябыт биһиэнэ энергетический заряд именно өйтөн санааттанаа тутлуктаах ол гынамар ол аффирмация буолбатах хаҥа билии ол билиини иҥэриниэхпитин наада иһиттибит бир кулгаахпытынан киде атынынан тагыста дин болуохта иҥэринен олох төр туттан эми олого көрүүбүтүгэр бу эми мировоззрение диэбит кудукти очо информация билии буоларыгар бастаан киирэн аны киирбитин эрэ ол токуйду сыдьаан ханааҕа буһара сыдьаан онтон өссө хаҥарыкка наады билсэн ол онтон мировоззрение олоҕу көрүүбүт уларыйыахта мировоззрение киһи билин оттон санаатын кыайан тириэрдибэт дьоннор элбэхтэр диэх олор эн тох дьаһаналыын диэтэххэ кыра тылынан биир үчүгэй куһаҕан хөп аһаа эрэ диэбит курдук дии киһи саҥара үөрэниэн наада былаады киһи саҥара үөрэнэ ити эмиэ гормональнай туох баланс баар буолуохтаах һэ бастакы бүтүн курдук щитовидная железа баланска тиэрдиэхтээх ана щитовидная она били половой гормоннар эмиэ биир тэҥинэн үлэлииллэр. Эбэтэр манан хабылына анараанын эрэ үлэлиэн син. Анараан үлэлэтэ манна вообще атын туора тахсар. Истиннэй буолбатах. Сөп эмиэ дириҥ туох. Туһунан ити кылгастык эттибит иччи туһунан эми сиилии хыл бэйте эфир болан тахсан син жигине сааланнакка. Эбити кыратык таарыйан аллыбыт. Ол гынан бата киһи бэйэтин ис тугун санаатын иһигэр тугуту таһыдьарын арыйарга бастан тура бу оонньуу. Тоҕо бу оонньууну биһайбыппытый? Оны арыйарга. Хотя бы даже киһи бу манна карточканы ылан бу холобура. Э манна хадачалар бар болалар эбитти. Э олаты олаты болбатах механик бар аха прослеживается деве кудукти. Олар бу хас эмэ киһи даже словарнай забааһын байытар киһи бэйэтин бэйэтин анализтанарыгар кыдьык аhaa мин инник баҕаһаналаахпын ону мин атыннык токуйдуһу дьүөтэбиппин диэн эбэтэр бу холобур бу түгэннэр түбэһэллэригэр ээ итиннэ мен олохто болҕом тобурбатаам итиннэхи терэбитти бу тугум диэби курдук

бу тэҥге үлэлиир дьоммор сыһыаным диир кутук ти манна барта эми сыһыан онно бу үпкэ харчыга сыһыан да болон син аха бу мин энергиямын туохха барыыбынай диир кутук олехин бу киһи бэйти бэйтин тун холобура бэйбитин дарытан көттөх өр хаңарбатах мана бүөлен анхалар жу пробка бар курдук ол пробканы kaan хөтөллөн тахаран Она буоманнаатын били туох бар иһитже киһи тарбаҕа баттанар гына киириэхтээх кымныахтаах точкалар бааллар сеп ол гына киһи саҥара атын пошлая шутка юмор эрэ болбох хорохчоннор юмор гэрэ тыллара хайырди пошлая оҕуска Онтон бэйэтин туһунан кэпсэтэр гыннахха болевой точка тарыллан кэлет защитный рефлекс хороҕор дьон биле эмиэ счастье это я да буоллун ханнык да практикаларга төр кэпсэтен кирин бардаха күлэн кирин барал или кимере ырытан кимере үйөҕөн осуждайдан ол защитный рефлекстара киһи бэйэтин туһунан хама кэпсэнер хама ыраққа нетихитер холобура атын киһини күлэр чепчики бэ киһи бэйэтин күлүү оҥосторо ыараххан ким эрэ күлүөн син атын киһи кинини күллэҕинэ өһөргөнөн турар таарыйтаран это защита курдук аны бу оонньууттан хаалыы хайа кулаайы көрөөччүлөрбүтэ бу бэйэни билсиини кытта манна Дьокуускайга элбэх баайы ытааччылардаах ыт элбэх кыргыттар бааллар онно кинилэргэ уруйаҥҥыт атын эмиэ бизнес ватсапка тахаҥҥыт ыйыталаһыаххытын сөп Дьэ, салхы Оттон уонна бу оонньууну Белинский библиотеканы кытта кыргыттар үчүгәйдик алтыһаллар, онно боско да билиһиннэрэ ыытааччылар. Белинский библиотекаға білістэққытынан кыргыттар хотор бола-бола тиеннер боско оонньууну кытта билиһиннерии ыытааччылар. Кара семинардары, лекциялары. Ону тағынан индивидуальный ме оонньууга калиқатын син кыргыттар биеннер бары үксө үөрәқтәх кыргыттар. Кармологияны Сүрүн бирчиинэҕэ дирниккө өрө үөрэхтээхтэр. Бөдөҥ кормологтар диэх Оннотон биир разговору по душам диэби кудук ис сүрэхтэр кэпсэтэр кэпсэтиилэр кудук бара. Дәрэ халыы баран иһэхэ диэн. Итим арын таарыйан аспыт битти итэҕэл туһунан арааһынай биле тенгрианство диэтиин де итинне майгынныр туох бар ыйыты барар ити интэ хаалыхай билигин айылҕаттан айдарыылаахтар сүрдээх элбэхтэр олорго сылдьары эмтэтире эһиги утараҕыт тоҕо диэбит оттон били айдарыылаахтар буолбатах мин утарыы диэн олоххана да хуох олох барыман диэн кимиде туохха да буойбаппын диэн ол гынан баран айдарыылаахтар били историяларын кэтээн көрүн диибин холобура бу өлө сыаман тиллибит дьоннор или чугас киһилэр өлбүтүөр шок испытывайдаабыт дьоннор үтүксе үйэттэн айдарыы буолбатах стрессовай түгэҥҥэ түбэспит дьоннор били бэйэлэрин тохторун кытта ситимнэрин быһыллан хааллаҕына онно дьэ били итини харамайдарга аһаҕастық болалар олор эмтиэхтэрин наабаҕараллар тоҕо диэтэргэ тыыннаах дьонтон энергия ылаллар

эти эт тыыннаах хааларын тугар киһи миикини оҕо диэн оҕо этинен көрөр булахчы баасы таҥара тыыннаах хааллар өлбөтүн тыыннаахар киһини барт атаҕар турууран дэ церковьторга ыытан мализгын дагын оннотон вы малили курдуккунан баран кини кута жиннээх бэйтин кута барбыт этэ атын кут атын кут киирэн хаалан ол иһин холобура

буолуохтаах буолар ылар буоллахалаҕын диэн Отон дьиҥ бастакы туохтарга наар ытаан олох айманар этибит. Баһалыста ылыма эрэ ылыма. Бии билиана таха этигер эрэ ыджыр буллахпыт дии. За тело боремся, не за душу. Отчулорго би өйдөөбөттө буллахпыт дии. Ити билигин өйдүүбүт. Онтон эмиэ били кыыспыт этигэр атын кут сыдьыролиһин биирдэ чиэһинэ кэпсэтэн турардаахпыт. Холобура, аһаа, эн атын баһаалыста кытаат, кыыһым миэстэтин, кыыһым кутун миэстэтин ылбытын, аһаа, олен биһитин аймаабакка хүгүн олор диэн. Аха махтан биһиэхэ эйигин бу онно манна дьэн үүрдэрбэхэ, аны этеңе бу бибидэни дьаһдырбытыр махталлаах бол диэн. Онно кыыспыт остолоруйбута. атын кут киирэ сидер болла ди вот дьиҥи таарыаналаан диэн дьиҥи таарыананы дьиктибайты көрбүтө аны өйдөөтүлэр диэн эн атын куккун ди ди олен холобура иннеми отол кыыспытын ол икки сааһыгар эми бэбит билбэххэ эбит ата билбэххэ айым маннаан эдэр дьоннор эмоция бөҕөтө аны түөрэ хаҥа олох хаҥа дойдуга көһөн тиийэбит инник хатамма манныка олох хамсыйабыт туччу короче наһаа күүскэ бэйэбит аймааммыт оҕобутугар тохтон биэрэбит онно өссө эбиитин онно били туораттан дьайааһын баар этэ колдовство дьоннор били били кэргэним выборная должностка тебе буолан туох эмиэ туох куһаҕаны баҕарбыттар этэ туттара дьон саҥата буолбатах колдовство дьинэ магия обряд оҥорооһун Ол иһин итиннэ биһи дьигинайым маммакка бииргэ түмсэн итини мин истибитим буоллар аны хойут биддестибитим обряд үлэлээбит диэн. Э ол иһин итиннэ биһоҕобутун бэйэбит абаһаларга ууран биэрбит курдук түгэммит буолан биэрбит ол иһин ити бу билбэт айан кэпсиирин диэти ааспыт түгэннэрбит эмиэ хастаһылы быһа кэтээһин үлэлээһин ол иһин бу мээнэ халаантан ылан кэпсиэ олорор дьон буолбатахпыт махтал бу истиҥ толкуйга дьоммутун кытта холобура эми сиһилии кэлин баҕар наада буолла кэпсээн тахсыа так кылгастык инникте буолар чэ салгыы баран иһиэххэ маны быйыты кэлбит кэлин дьон сайдан атын таһымҥа тахсан курдары көрөр дьоҕурдара сайдыа

курдары көрдөрөр дьоннор эмиэ бааллар диэн курдук арааһынайдар бааллар диэ архаам дьоллары көрсөр курдук уонна кэрсии дьон бааллар дии хатыны эмиэ ото астральный была нүксе холобура мин тух диэхпин сөбүтүй дьиҥ планеталарга эҥин тахсар дьиҥ былыргы шаманнар ойуттар дьиҥ былыр ойуттар дьон ортото шоу оҥорботтор. Кинилэр тыаҕа ыраах айылҕаҕа баран бараннар үс хас күн хас эмэ күнү боһутту били кыыраннар ол үөнэн били көтөн кэлэ тоҕо кинилэр кыыралларый холобур дүҥүрдүүллэрий дьэ дүҥүрдүү тураллар кини эттэригэр сылдьаллар улаата кинилэр полностью көтөн хаалбаттар сознание бу аха иккис үһүс били алтыс сэттис харахха кинилэр тахсаллар курдук сеп тахсалар она планеталар да манан кэрийэн келеннер антон дьоҥҥо кэпсиилер ол гынан бар кинилэр бу элбэх киэх шоу оҥорботтор онно ол кинилэр били

Тохтартан илдьит агалар курдук. Только бэйлерин көрбүттен ким эрэ кэпсээбитин булбатах. Бэйлери күүлейден кэлиэхтээхтер холобура. Ол гына макиннер эмиэ наһаа күүскэ били ментальный уровеньга дьахтарын син. Ол гына каузальный пятый уровень киһи бэйтин бэйте бэйтин билер билер уровеньгар тиийбэттэр. Кинер опсай массовый эрэ тухха. Онто илдьик аҕалаллар. Маннык көрүү баар буолан сөп дьоннорго, ити дьоннор баар маннык өйдөхтөрүн сөптен. Холобур, ол этэҕин ди былыр-былыр оло тарбахабаттанар дьоннор аны көстүбэттэр ханар ыраах олороллор. Онто билиҥҥи бу тэтимнээх кэмҥэ информация үөдүйэн көрөр бу турар кэмҥэ итинник били хас да буолуохтарын эмиэ сөп буллаҕа дии

шаманнар телепортируйса гынар дьоҕурдаахтар ол аата кинилэр ол айдарыылара буолбатах кини ананан кэлэллэр ол иһин холобура бу америка хандары канадаға дуу ванкуверга дуу хандары били хандары атын сири кытта Кореяҕа дуу, Жапон ханна эрэ туох олор элбэх киһи улахан ааттарын ааттамматчыннар. Олох бэйэлэрин улаханнык кэпсээбэттэр, кистэлэҥнэр. Ол гын хитимнэр үлэлэр ыытаһа дьылар болохта. А так эти наһа элбэх киһиэхэ шоу оҥоро, эти просто үп-харчы монетизация диэн. Бизнес кудук. Бизнес кудук. Холоро мин тугара биллим эми монетизация кудук дьону шоу оҥорон. Көрөн бу мен спектакль курдук. Ол иһин ити былыр спиритический сеанстарын оҥороһунами шоу курдук ти ди ити тугуна киинилэр элбэхтэр же фокусниктар эти мессин киин ото мессин айдарыылаах туох киэгинэн баран кини үксэ спиритический сеанс курдук болен бу духтары эти улакхан блин наха улакхан дарнана тоох этини бу эти бу угол зрения этини киһи баар ким баар айен

Холоро үһүс хар онтон ол онтон үһэ тахсааны тиэми шаманнарга эрэ дьиҥ ким эрэ биэрбит дьоҕура буолбатах ис-истэриттэн ону дьоҕурдаах кэлэллэр холордоотсаат эрканы каналлар аһаҕас между миром живых и мертвых онно өссө плюс ити киирэн тах киирээһин тахсааһын телепортация ол гына ма били маннык мээнэ олорон хороҕор көтөн халыктарын син били хороҕор астральный я гуляю по астральному плану дии тадахилирдар ин тохтор хайыллар же Онну болуохтаах. Ол иһин дүҥүрдүүллэр, хайылар көппөккүнэ. Полностью көппөккүнэ. Бу занятай, мен этим, бу мин диэн. Ону ол били сознание уровень характарынан ону маны көрөннөр букатын да бар халық кудук тибиле демекке ыйханады ото ити холобура тухтимар торсионный поля бар ди торсионный поля олен